Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se nitkellmu dwar l-għajn u n-nuqqas tagħha fi kliem li ġej mit-Taljan jew mill-Isqalli, filwaqt li fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu fuq l-espressjoni Agħmel bħall-Għawdxin. Lilkom tagħtikom inkwiet din l-imbierka għajn. Meta tiġu biex tiktbu bil-Malti, taqblu mal-argument ta' xi wħud li l-għajn għandha titneħħa għax ma fadlilhiex skop? Dan tal-aħħar huwa argument kumpless li kull tant żmien jerġa' jqum u mhux lakemm wieħed jaqta' l-kundanna kontra l-għajn f'ħafna kelmiet bil-Malti, f'ħafna kelmiet Maltin li fihom l-għajn. Il-ħoss ta' dan is-simbolu huwa assenti għal kollox u d-diffikultajiet fil-kitba jqumu Għax il-widna ma tiggwidaniex fejn għandna niktbuha, u hawn fejn jibdew jidħlu l-inċertezzi u l-iżbalji. Min idaħħalha fil-batal, min jibdlilha postha u min iħalliha barra kompletament. Raffaello Bezzina fl-ewwel parti tal-programm infatti se jkellimna fuq xi eżempji ta' kliem żbaljat li spiss naraw madwarna meta l-kittieba jagħżlu li jdaħħlu l-għajn fejn ma jesajiex. Intom kif tiktbuh il-kliem għajjut, allura, almenu, hu bata fis-sens ta' sofra, ngħidu aħna fis-sentenza Kristu bata fuq is-salib. Ikollkom tentazzjoni ddaħħlu l-għajn xi mkien, ngħidu aħna fil-bidu jew fin-nofs? Jekk iva, mela segwu l-ewwel parti tal-programm ħalli taraw kif l-etimoloġija tista' tgħinna nindunaw għaliex dawn l-erba' kelmiet li semmejt m'għandhom qatt jinkitbu bl-għajn. U bilħaqq, jekk jasal żmien li l-għajn titneħħa mill-Malti, lestu ruħkom għal problemi ġodda! Hi tagħġen l-għaġina, tispiċċa bħat-tagħġen li nsajru fuqu. Intom lagħbtu bil-ballun, tispiċċa bħal lagħbtu li jkollha l-Madonna. U nispiċċaw ma niddistingwux fil-kitba bejn il-verb u n-nonverbali, fl-eżempji seta' u seta', qala u qala, jew tela' u tela'. Ħafna kliem ukoll nispiċċaw inħassrulu d-dehra u l-identità tiegħu. Jispiċċa ma jintgħarafx faċilment u se jfixkel il-proċess tal-qari. Mela ejja nagħmlu sforz. u nitgħallmu ftit il-prinċipji, il-mudelli u l-loġika wara l-kliem li fih l-għajn, għax hi, bħall-kumplament tal-ittri fl-alfabet Malti, għandha l-jedd li tibqa' tgħix. Ronfol kif tbatti x-xemx sajfija. Tajjeb, il-kelma youth kif nafu ġejja mit-Taljan, l-etmoloġija tagħha hija Taljana u għalhekk niktbuha a-j-j-u-t. Ġejja mit-Taljan aiuto, mill-verb ukoll aiutare, u li tfisser assistenza, li ngħiduha f'każ li wieħed ikollu bżonn l-għajnuna. Biss xi kultant li jiġri, għal diversi raġunijiet li ħa nkun qed nispjega 'l quddiem, niktbuha bl-għajn, għajn a-j-j-u-t, imma dak huwa żball u ħa nkun qed nispjega għalxiex dak huwa żbaljat. Qabel xejn però tajjeb ngħid kelma fuq il fuq l-ittra għajn. L-ittra għajn fil-Malti hija tissejjaħ digraff, sewwa hija magħmula minn żewġ ittri, però hija partikolari ħafna għaliex m'għandhiex ħoss assoċjat magħha. Għandna din l-ittra li nsibuha fl-alfabett tal-Malti imma m'għandhiex ħoss assoċjat magħha. Fl-Għarbi, minn fejn ġejja din l-ittra, għandha ħoss assoċjat magħha, tant hu hekk li Aquilina jgħid li l-għajn li nsibu fil-Malti tal-lum ġejja minn żewġ Hemm ħsejjes fl-għarbi, il-lajn u l-ħajn. Dawn huma ħsejjes li nsibu fl-għarbi u li għandhom ħoss assoċjat magħhom. Biss fil-Malti, tul il-mixja tas-snin, għax il-Malti huwa lingwa ħajja, il-lajn tilfet il-ħoss tagħha. U għalhekk illum il-ġurnata l-għajn m'għandhiex ħoss. Kif nafu wkoll, il-Malti ma kienx f'kuntatt biss mal-Għarbi, ma bidiex biss bħala djalett Għarbi imma kien f'kuntatt ukoll ma' lingwi bħat-Taljan u bħall-Ingliż. U li ġara huwa li ddaħħal ruxxmah ta' kliem li nbena bi struttura kemxejn differenti minn tal-Għarbi u li l-Malti silef dan il-kliem u beda jużah ukoll fil-lingwaġġ, aħna nużawh u ġieli qastant nindunaw li għandna dan il-kliem differenti minn sorsi differenti. Imma peress li ajjut ġejja mit-Taljan ma jistax ikun li fiha jkun hemm l-għajn għaliex l-għajn ma teżistix fit-Taljan. Ħa nagħtik tar eżempji, il-kelma allura. Allura wkoll ġieli narawha tinkiteb bl-għajn, għajn a l l u r a, biss dak huwa żball għaliex allura l-etimoloġija tagħha ġejja mill-Isqalli allura jew mit-Taljan allora. jew niżgħu biex infissru f'dak il-każ jew meta ħaġa ssegwi lill-oħra. Imma l-istess, ġifieri allura ġejja mit-Taljan mela mhuwiex possibbli huwa żball li niktbu line fil-bidu għaliex allura ġejja mit-Taljan u fit-Taljan line ma teżistix. B'għal ieħor li ġieli naraw il-kelma almenu li wkoll ġieli ktbuha bl-għajn fil-bidu. L-istess raġunament dan huwa żbaljat għaliex almenu ġejja mit-Taljan, almeno jew forsi anke kif jgħid Aquilina mill-Isqalli, almenu, u fi Sqalli u fit-Taljan m'hemmx għajn mela mhuwiex possibbli, huwa żbaljat li niktbu l-għajn qabel almenu. u almenu għandha tinkiteb għal MNU. U biex nagħti l-aħħar eżempju hemm ukoll l-eżempju bata. Ġieli dan ukoll jinkiteb blajn, jinkiteb b a għajn t a, eh, dan huwa żball għaliex bata ġej mill-isqalli patiri eh, skont Aquilina nużawħu vera fi żmien ta' tbatija meta jkun hemm loġieħ huwa bata. Imma dan huwa żball għaliex bata ma fijiex għajn. għax fit-Taljan u fl-Isqalli ma hemm xajn. Mela jekk aħna nkun nafu l-etimoloġija tal-kelma, dan tista' jista' jgħinna għaliex jekk nafu li fl-Isqalli u fit-Taljan m'hemmx għajn mela f'dawn l-erba' eżempji li tajt huwa għandna nintebħu mill-ewwel li m'għandux ikun hemm għajn. Fit-tieni rokna tal-programm se naqilbu ftit it-tema imma inċidentalment fl-espressjoni li se nitkellmu dwarha l-għajn tidher darbtejn fil-kitba. Tafu minn fejn ġejja l-espressjoni għamel bħal Għawdxin? Jekk inti Għawdxi u ssib Malti jgħidilek b'ton inkejjus, tiddejjaq biha jew tkompli miegħu qisu xejn mhu xejn? Il-qwiel li għandna ddokumentati, flimkien ma' xi aneddoti ħelwin meħudin minn fomm il-poplu Malti u Għawdxi, juruna li bejn in-nies taż-żewġ gżejjer ġieli kien hemm daqsxejn ta' nkejja u battibekki. Il-ktieb tal-qwiel Il-Qawl Iqul jiddokumenta l-qawl Malti tajjeb aħarqu, aħseb u ara ħażin. Jiġifieri mill-perspettiva tal-Għawdxin, il-Maltin huma kollha nies ħżiena. Madankollu ma setax jonqos li l-Maltin biddlu l-ewwel biċċa u qelbuha kontra l-Għawdxin biex tiġi Għawdxi tajjeb aħarqu, aħseb u ara ħażin. Qawl ieħor kontra l-Maltin huwa Il-Malti hu l-far, iddaħħlux id-dar, bil-varjant tiegħu Il-Malti hu l-far, turihx bieb id-dar, bit-tifsira nkejjuża li qatt m'għandek tafda Malti. Insibu wkoll min ikomplih dal-qawl, iżda se jkolli nuża l-ewfemiżmu minflok il-verb proprja minħabba raġunijiet ta' ċensura. Il-Malti hu l-far, iddaħħlux id-dar, għax iħassarlek il-mara u t-tfal. Differenza oħra bejn il-Maltin u l-Għawdxin hija l-użu tal-lingwa. Bejnietna l-Maltin, għal diversi raġunijiet, ngħidu spiss li jekk tridni nifhmek, għandek tkellimni bil-Malti, jiġifieri b'mod ċar u mhux b'ħafna logħob bil-kliem jew diskors tqil. Hija affaxxinanti kif gżira daqshekk żgħira jaf ikollha differenza f'ħafna livelli tal-lingwa, ngħidu aħna fil-kliem, fil-kostruzzjoni tas-sentenza jew fil-ħsejjes. Sa ġimgħa ilu stess, semmejna li f'Għawdex, aktar hemm tendenza li tisma' lil min jgħid infaġar milli infaraġ meta wieħed jispiċċa bi mnieħru jnixxi d-demm. U inti, per eżempju, x'tgħid għal dak il-grupp ta' għeneb bit-zokk b'kollox? Għanqud għeneb jew xenxul għeneb? U mbagħad tgħid pirmla u pinnola jew inkella pinura? Petne jew moxt? Saqqu jew mitraħ? Akkruxu jew bebbuxu? Ċombin jew labra tal-inxir? U pastizz tal-ġobon jew pastizz tal-irkotta? Għalkemm xi wħud minnhom infirxu wkoll f'xi rħula Maltin, hemm tendenza kbira li jekk int Malti, tgħid għanqud għeneb, pirmla jew pinnola, petne, saqqu, bebbux u pastizz tal-irkotta, waqt li jekk inti Għawdxi, aktar hemm tendenza li tgħid xenxul għeneb, pinura, moxt, mitraħ, akkruxu, ċombin u pastizz tal-ġobon. Madanakollu, minkejja dawn il-botti u d-differenzi bejn il-Maltin u l-Għawdxin, żgur li xorta waħda nistgħu ngħixu f'armonija bejnietna u nikkomunikaw sew ma' xulxin. Fil-qronfol kif tbatti x-xemx sajfija ta' L-espressjoni jagħmel bħall-Għawdxin tintuża biex tiddiskrivi lil xi ħadd li jasal f'post, jagħmel li għandu jagħmel u jdabbar rasu lura minn fejn ġie bla telf ta' żmien. Issa għalkemm tpoġġi sterjotip fuq il-komunità Għawdxija, teżisti verità wara din il-frażi u għal verità waħda għandna tlieta. L-ewwel nett, din tista' tirreferi għal imġieba prattika tal-Għawdxin tal-antik. Dawn meta kienu jinżlu, jew kif jgħidu l-Għawdxin jitilgħu, Malta, spiss kien ikollhom xeba' qadi x'jagħmlu, siegħa jekk fuq xogħol u siegħa jekk biex jagħmlu xi xirja. U dan il-qadi kienu jagħmluh b'effiċjenza assoluta. Ma kellhomx ċans joqogħdu jitnikkru, il-miġjiet tagħhom fuq il, fil-gżira Maltija dejjem kellhom skop u kienu jsiru b'sens ta' urġenza. Imbagħad malli jlestu li għandhom jagħmlu, jerħulha lura lejn gżirithom bla ħafna dewmien. It-tieni aspett li jsawwar din l-espressjoni hu relatat mat-trasport. Issa qabel ma kellna l-Mali ta' Tapin u l-Gawdos u Nikolaus jaqsmu miċ-Ċirkewwa sal-Imġarrk u t-Tliet Kwarti u ħafna iżjed qabel il-fast ferry beda jaqsam mix-Xatt ta' Lascaris fil-Belt sal-Imġarr kull siegħa, l-Għawdxin kellhom battikata kbira biex jirritornaw lura lejn gżirithom. Għax kif ngħidu l-baħar żaqqu ratba u rasu iebsa u kien diffiċli taqbad il-kaptu tiegħu, allura l-vjaġġ bil-vapur 'l hawn u lura mhux dejjem kien garantit. Apparti minn hekk, jekk titlef l-aħħar vjaġġ tal-ġurnata kien ikollok torqod Malta u tmur lura Għawdex l-għada, li ma kinitx daqstant ideali. Allura, l-Għawdxin meta jitilgħu Malta, kienu jżommu għajnejhom fuq l-arloġġ ħalli jaċċertaw li jitilqu fil-ħin biex jilħqu l-vapur lura d-dar. Il-Professur Ġużè Aquilina, li fil-fatt kien Għawdxi, joffri spjegazzjoni aktar kulturali, għaliex fid-dizzjunarju tiegħu jistqarr li għalkemm l-Għawdxin huma magħrufin għall-għożża u l-ospitalità tagħhom, xi drabi l-għaġla tagħhom taffettwa l-mod kif iġibu ruħhom, fis-sens li jħossuhom dejjem mgħaġġlin. Għaldaqstant, jekk din l-espressjoni narawha sempliċiment bħala botta kontra l-Għawdxin, jaf nitilfu daqsxejn mill-implikazzjonijiet aktar profondi tagħha. Wara kollox hija xhieda ta' poplu bieżel u effiċjenti li jonora l-impenji tiegħu filwaqt li jirrispetta ħinu stess. U fil-ħajja maġla tal-lum, fejn il-produttività tiġbed tant ammirazzjoni, forsi ma nagħmlux dnub jekk kollha kemm aħna nagħmlu aktar bħall-Għawdxin.